त लेकिन उ जे कोई देह में कसतौ जा के अगर उ सेल मतलब जे छै कण से अलग तरीका से बढ़े लगते मतलब उ सब गुंडागर्दी जका करे लगते मतलब जेकर जे फंक्शन छै काम छै ओकर एकटा अपन सेल के दोसर सेल बनेनाइ फेर काम केनाइ आ रुकि जेनाइ मरि जेनाइ पुरान सेेल बनि के मरि के नया सेेल बनै छै अपन डिवाइड करै छै फेर पुरान भक्तो मरि जाइ छै लेकिन कैंसर सेल की होइ छै कि उ

अल्कोहल ई सब लै छथिन तऽ ओसभ तऽ खराबी करबे करतै गुटखा ई सब ई सब बीड़ी सिगरेट ई सब ओहि सबसँ सब पहिले कैंसर होयके चानंसेस छै आ हेरिडिटी सेहो रहै छै जे किनको फैमिली मे अगर किनको हिस्ट्री छै तऽ हुनका होयके चानंस कनि बढ़ि जाइ छै आरो कैंसर तऽ ई नहि कहि सकैत छियै ककरो नहि हेतै अगर शरीरमे कतहु कोनो अंगमे भऽ गेलै अगर कैंसर से तऽ ओ की करतै अगर लीवर मे भऽ गेलै तऽ ओ जाकऽ किडनियो के खराबी करै के करतै कतौ ओ सब जगह ओ अपन असर देबा देखाबऽ लगै छै आ महिला सबके जेनरली दूटा मेन कैंसर सब होइ छै एगो ब्रेस्ट कैंसर होय के सम्भावना एगो सर्वाइकल कैंसर मतलब योनि के कैंसर होय के सम्भावना तऽ हरेक महिना पीरियड्स मिस भेला के एक हफ्ता के बाद या एक एक हफ्ता के बाद अपन ई थ्री फिंगर टेस्ट करक चाही बाथरूम में जाकर एना के आगू में अपन ब्रेस्ट के चेक करक चाही अपन तीन गो उंगली लगा पूरा चारों तरफ अपन ब्रेस्ट के चारों तरफ हाथ उठाकर या चारों तरफ चेक कर लेबाक चाही अगर कतौ कोनो गांठ एहन बुझाई छै तो सबसे पहले चेक करा लेबाक चाही कियाकि कखनो भी शुरू के स्टेज में कैंसर पता लगे छै तो बहुत जल्दी रिकवर होय के चांस छै इलाज इलाज बीमारी तो नहीं छियै इलाज भ जाय छै लेकिन कनी एकदम लास्ट लास्ट स्टेज में जखन पहुंच जाय छै अपना सब अंठा देबे छोड़ देबे

तऽ अबेर रहू आरो टेस्ट करबैत रहू सालमे एको बेर करा लेबक चाही साल दू सालोमे कमतीमे नहि पॉसिबल छै तऽ आ मेनोपोजके बाद तऽ सर्वाइकलके लेल सेहो कराबैके चाही आ वैक्सीन सब सेहो आबि गेल छै लड़की सबके अगर कमे उमेरमे बारह तेरह बरससँ लऽ कऽ अगर तेरह बरस तकके लड़की या पच्चीसो बरस तकके लड़कीके वैक्सीन पड़ै छै तऽ ओ कमे डोज पड़ै छै दूए तीन टा डोज पड़ै छै दूएटा डोज पड़ै छै लड़की सबके जे ताहि दुआरे आ बादोमे वैक्सीन लऽ सकै छथिन तऽ कैंसरके बचा सकै छियै कैंसरके अपना सब रोकिओ सकै छियै लेकिन ई नहि छै जे ई नहि हेतै ककरो कखनो भऽ सकै छै ई बहुत एहन खराब बीमारी छै लेकिन तैयो अगर अपना सब नीक लाइफ स्टाइल फॉलो केलियै नीक मतलब सही खान पान डेली एक्सरसाइज ई सब करबै हेल्दी खाना खेबै आरो नीक तऽ अपना सबके कैंसर होइके सम्भावना बहुत कम भऽ जाइ छै

जते तऽ शुरू मे होइ छै ओते कम खर्चा लगै छै ई कनि बहुत सीरियस बीमारी तऽ छै सबके बुझले हेतै लेकिन ला इलाज दै छै अपन विल पावर हमेशा स्ट्रोंग राखब चाही जे हँ हम हरा देबै अपना जखने अगर स्ट्रांगली सोच लेलियै तऽ कैंसर जरूरे मात खा ले छै तऽ आशा करै छी अहाँ सबके सिम्पल कैंसर के टिप्स शायद नीक लागल हैत धन्यवाद गोर लागै छी सब